You're welcome to Akosi TV. Like this video, leave a comment, and subscribe. Enjoy!
sisi a ankasa no sisi a na mede ntoma ne kuku hɔ ɔmo sɛ kristian ɛho ni ɛho ni bae bae yɛ miracle forms wɔn a wɔnni forms ayɛ ne nyinaa ɛyɛ abasobɔdeɛ na ɔde abɛto youtube sɛ Rev. Ɔbɔfoɔ atɔ kaa ma no, nti wɔhuu kaa no bi da. Na awu ne koraa ne ne ntwe mpena koraa amma ne sika da. Ɛnneɛ boniayɛfo o. Na me koraa deɛ, me koraa deɛ adeɛ a ɛyɛ me ya ne sɛ, wo ayi Rev. Ɔbɔfoɔ, wo Rev. Ɔbɔfoɔ, wo a wɔde tua me nua no o, sɛ wo wo Asɛwura deɛ wonim sɛ me deɛ, me Sakora Benjamin, meyɛ Bayifoɔ. Wate aseɛ? Ɛna wonim sɛ me ara nso na meyɛ nkorɔfoɔ ma wɔhu nneɛma. Ɛna wo te hɔ yi. Ɛna meyɛ wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi yare a wobɛtumi asa no yareɛ, obi reyɛ biribi a wobɛhu wɔ wo ho, na mayɛ wei nyinaa na woantumi antɔ kaa amfa ankyɛ me akɔtɔ kaa. Ɛnneɛ wonteeɛ, kɔhwɛ trenden baa a abɔbɔ yɛ asi hɔ ɔse bɛgye, ɛnneɛ ebia woahu na wopɛ na wompɛ, wɔyii kaa no bi maa wo, Sɛ cars yɛ dɔɔso na wa wa wohwɛ obi a wɔno nyɛ hwee ma watɔ car ma na deɛ ɔno ma wohu nneɛma no ɔtɔ a wowɔ yɛ ama no. Ah, nti wo nua nti wo mpɛ. Dabi, saa deɛ na. Ah, agogo yɛ ano wɔde. Saa deɛ na wɔyɛ yɛn deɛ.
Yɛ tu mbira na ma kyerɛ osie. Agogo yɛ ano na ɛbɛ. Saa saa deɛ na wɔyɛ yɛn deɛ. Nyame sɛ gari kura me anyɛ mi do. Anyɛ wo dɛ. Na wo ei, na nti wɔbɔfo ei. Ayakiriki, ayakrika, wɔaba yɛn nye. Obi anya ne ba yie ho tutuo baako pee. Tiri ho na me bɛsɛe no o.
Wate aseɛ. Wo tiri ho na me bɛsɛe no o. Ba wanya adeɛ o, nyam sɛn. Obi akyɛ adeɛ na wama wo bi a, adɛn na wompɛ. Adeɛ na ɔkyɛɛ no deɛ nka nyɛ ne kwan so, ne ne kwan so a nka nyɛ bɔne but meka sɛ me na me boaa nipa no. Ankasa na mese yɛtwa bi wie a asra no wode gu w'anum ɛyɛ gyae gyimii no. Mede gu m, ah mese yɛkɔ life mu koraa na wontumi.
Dabi, saa asɛm no a meka no me nua no ɔn. Sɛ me nipa no, me na maboa wo ama wotumi yɛ adeɛ, na maboa no atumi yɛ adeɛ a, kaa biribi aba mu a, ɛnyɛ me na wɔsɔ ade ma me?
Na sɛsɛ Christiana wuni. Ɛdeɛ Christiana wuni? Christiana wuni.
Wo deɛ wabɔn no.
Tie me, me kɔ sukuu na me tena akyire nti mo kɛn ha me. Christiana wuni na ankasa no. Nti ɔpa kyɛ sa ne ne twɛn mpena yi, wo ma na ne gye yɛ, ɛde ne kɔ ɔhen yi ne nɛ. Me de wakɔ Dubai nyinaa ba.
Ɛno nti koraa yɛse wɔ bɔfoɔ akwadaa bi a ɛse yɛyi ɛyi akwadaa bi a ɔbɔfoɔ so atɔ kaa yi atɔ kaa no bi akyɛ no. Ɛno nso so na nka meba bɛka sɛ na wonim sɛ mɛka. Sɛ me mɛka. Me deɛ mɛka. Na wɔ bɔfoɔ yi. Ɔbɔfoɔ nti deɛ bɔne na mede ayɛ wɔ bɔfoɔ. Why? Why the insification according to complication and magistration? Bɔne bɛ na mede ayɛ wo? Mitumi boa wo ma wuhu nneɛma wɔ awɛnkɔfo a mereyɛ wɔn, wɛnkɔfo a mereyɛ wɔn a meba a na wɔbɛka akyerɛ wo, ɔbɔfo yi, wei ma yɛ no, wei ma yɛ no sei, ka sei, ka sei, na mekyerɛkyerɛ wo, na wɔkyɛ cars mmaako mmaako tu. Woanyɛ hwee koraa sɛ woasan atɔ baako ama wɛ ɛɛ ɛɛ Dɔkta Daniel, obi nim akwadaa baako. Obi nim akwadaa no. Wɔwɔ binom akwadaa baako yɛfrɛ no one blow one blow na wɔtumi atɔ cars akyɛ wɔn na mete ase bicycle kura mi ni bi. boys paa sɛdeɛ ɔbɔfoɔ yɛ ba asɔre bɛdi asɛm a ɔpaa wɔ asɔre dɛm mu paa. saa sabi no ada no yɛkɔ hɔ no saeɛ no ɛyɛ me fow Sa baako ma me hwɛ yi. Saa sa no. Yɛ kɔɔ ɔbɔfoɔ hɔ no.
Saa sa na me sɔ me nan a me bɔ mu. Pulala lala pupu pulala lala pupu pulala lala. Ne nyinaa wɔ hwɛ yɛ a wɔn ntumi ankɔtɔ kaa no bi ama yɛn. Na wa na sa asa na sɛ ayi ayi ayi shatawale.

Na ɛno nso yɛse wama no hundred million. Na mete a meboa wo me bayifoɔ kɛseɛ te sɛ me mema wo ho nneɛma sei womma me hwee ɔbɔfoɔ deɛ makan deɛ deɛ ayɛ a na ayɛ yi.